Şu yumurtga bilen kartoşkany gowurup abilýär gowy. Bir toýda näçe manat gazanýaňyz? Salam gadyrly tomaşaçylar ýaýlymda Jeýhun TV. Biz siziň ähliňizi kanalymyzda hoş gördük. Bu gün biziň studiýamyzyň myhmany ýaňlan ýarym telebäsleşiginiň ýeňijisi, Türkmeniň altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijisi, Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi, şanly Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi ýyllyk ýubileý medalynyň eýesi, Türkmenistanyň at gazanan artisti Dostmämmet Söýünow.

Hoş gördük.
Söhbetdeşligimiziň başyny şeýleräk sowal bilen başlasymyz gelýär, Haçan we nirede dünýä indiňiz?
Salowmaleýkum mähriban ilçiler! Men bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylyň dördünji fewralynda Döwletli etrabynyň Dostluk şäherçesinde dünýä indim. Aýdym aýtmaga näçe ýaşyňyzda başladyňyz, şeýle-de halypaňyz kim we şu ugry saýlap almagyňyza näme sebäp boldy? Aýdym aýtmaga Güljemal ýaşlygymdan başladym, çagalykdan. Şul ugra sebäp bolan, sebäbi meniň aslym bagşy. Meniň daýylarym bagşy, Saparguly bagşy, Gurbanguly bagşy. Meniň kakam pahyr, o-da aýdym aýtýar eken, ýöne özi başga ulgamda işlese-de. Meniň ejem pahyrym, o-da gaty şeýle labyzly, owadan owazy bar. Barsy o-da biziň maşgalamyzyň arasynda aýdyp berýärdi. Daýzalarymam hemmesem oba sesli aýdymçylar. Tüweleme nesilden nesile dowam edip gelipdir-dä. Nesilden nesile dowam edip gelýär, hawa. Halypa indi haýsy okuw jaýyny tamamladyňyz we şol ýerdäki halypalaryňyz kim? Men Güljemal Lebabyň ýörite sungat mekdebini tamamladym. Meniň ilkinji halypam öz daýylarym bolup durýar, Saparguly bagşy, Gurbanguly bagşy. Okuwa gelemsoň, meniň halypam Gurbandurdy Öwezow, Türkmenistanyň halk bagşysy. Wokal ugrundan halypam Täzigül Joraýewa maňa bilim berip, tälim berip, kän zatlary, inçe syrlaryny öwretdi. Halypa indi esasy üç sany arzuwyňyz, eger-de siziň arzuwlaryňyz hasyl bolýar diýseler, näme zady arzuw ederdiňiz? Gaty gowy sorag.
Men elmydama arzuwda gezýän, Güljemal. Men asyl ýaşlykdan diňe arzuw bilen ýaşap gelýän. Şu günlere çenli şu wagadam arzuwlarym bar. Hudaýa şükür, ähli arzuwlaryma ýetip gelýän. Hawa, indiki arzuwlarym çagalarymy ylymly, bilimli adam etmek. Hawa, Watana wepaly çaga dogrup ýetişdirmek meň esasy arzuwym. Aý ondaňam maşgalam bilen agzybir ýaşap, ondaňam näme adam arzuwsyz guş ganatsy diýipdirlerde. Elbetde. Aýdym aýdyp has-da ildeşlerimi begendirmek, şatlyk paýlamak, gelejekde-de. Iň ýene bir gowy arzuwymy aýdynmy? Şu mellekden jaý gurup, o çagalarym bilen dynç almak.
Ýa gowy ýaşamak. Wagtyňyzy şadyýan geçirmek, dynç almak maşgaladan. Hawa. Tüweleme. Halypa, aýalyňyz bilen haçan tanyşdyňyz we maşgalaňyz barada gürrüň beräýiň. Gelnim bilen okuw döwründe tanyşdym. Okuw döwründe tanyşdym. Iki ýyl halaşdyk. Onnoň toý etdik-de. Tüweleme.
Gelniňizem aýdym aýtýarmy? Ýok, gelnim aýdym aýtmaýar. Ol. çagalar bilen ol. Bir ogul, bir gyzym bar. Oglum Mälikguly, gyzymam Mähriban. Oglum çeperçilik mekdebine gatnaýar, okuwdan daşary. A gyzymam çagalar sungat mekdebine gatnaýar, fortepiano bölümde. Hawa. Tüweleme çagalarym zehinli. Oglum gowy nakgaş bolup ýetişýär şu wagt. ýetiş gelýär. Oba mekdebiniň içinde zehinli çagalaryň biri diýip hasaplanýar ikisem. Gyzymam özi ikinji synpda çagalar sungat mekdebinde. A ýöne bäşinji synpyň eserlerini çalýar. Oba zehinli tüweleme. Tüweleme. Oglumam şeýle.
Halypa siz Biz bilýäs, halk aýdymlarynam ýerine ýetirýäňiz, estrada aýdymlarynam, wokal aýdymlarynam ýerine ýetirýäňiz. Bularyň arasyndaky tapawut gaty kän-dä, ýöne şony ählisini ýerine ýetirmek üçin näme etmeli? Şeýle-de ýaş aýdymçylara maslahatyňyz bar bolsa beräýseňiz.
Güljemal esasy ilki aňyrdan berilmeli öýtýän pikirimçe Alla tarapyndan. Onnoňam näme? Ýaşlara maslahatym, köpräk diňlemeli halypalary. Öz islegiňe görä-de, mysal üçin, ähli ugurdan aýtjakmy, ähli ýollardan? Aý sen şolaryň hersini, hemmesini öwrenmeli bolýaň-da. Hawa. Aý sen wok, ýa-da bir bir ugurdan aýtjakmy, wokal mysal üçin, diňe wokal üns berip, diňe şondan türgenleşik geçip. Öz sesiň üstünde işläp. Şeýdip aýtmaly bolýada ýöne aý men men aslym başda ilki men dutar bagşysy men çagalykda dutar bagşysy men daýylarymam dutar bagşy aý soň ýörite sungat mekdebine gelensoň wokal ugruna tabşyryp şo taýda soň eýýäm şol ugruň aýdymlaryny öwrenip O daşary ýurt, dünýä belli üç tenoryň aýdymlary, eserlerini diňläp, öz türkmen kompozitorlarymyzyň aýdymlaryny, eserlerini öwrenip, aýdyp, ýerine ýetirip. Gaýybana halypam Annaberdi Atdanow. Meň ýaşlykda gowy görüp diňleýän bagşymdy Annaberdi halypam. Onnoň Atageldi Garýagdyýew we o gaýybana halypalarym. Türkmen halk aýdymlaryny men çagalykdan bäri dutar. saz guralynda öz milli saz guralymyz şonda ýerine ýetirip gelýän men çagalykdan bäri. Şeýle öz ildeşlerim, öz obadaşlarym bilýär men dutarda bagşylyk edip aýtýanymy, ýöne intek doly bilmedikler kän. Meni şeýle wokal aýdymçy diýip tanaýarlar. Halk aýdym aýtýanyňy intek eşdenoklar köpüsi. Hawa. Halypa halaýan reňkleriňiz haýsy reňkler? Gara,
ýaşyl. Gök, ak reňk halaýan. Bir toýda näçe manat gazanýaňyz?
Aý ýok men toý tomaşalara baramda men gazanmak üçin baramok barmaýan. Höwes edip diňlejek bolup çagyrýalar men şoňa buýsanç bilen barýan. O myhman höküminde barýan. Aýdymlary ýerine ýetirip berýän. Haly göwnüne ýarýalar. Ýöne men gazanmak üçin barmaýan o taýy. Halypa tagamlaram bişirip bilýäňizmi? Tagamlar
student döwrümden bişirýärdim ka elbetde aba. Ýöne şu ýumurtga bilen kartoşkany gowurba bilýär
Halypa öňde goýan maksadyňyz näme? Haýsy aýdymlaryň üstünde işleýäňiz şo dogrusynada gürrüň beräý? Öňde goýan maksadym Güljemal diňe işleýän. Aýdymlaryň üstünde täze aýdymlaryň üstünde işleýän. Şumat birnäçe aýdymlary ýazdym. Täzelikde ýene nesip bolsa tomaşaçylarymyza ýetireris. Oňa Ceyhun TV-niň agzybir işgärleri bolup işläp nesip bolsa. Lebama diýip öz Lebap welaýatymyzy wasp edýän Berdinazar Hudaýnazarowyň sözlerine, Gudratilla Abraýewiň sazyna. döredilen Lebama diýip bir owadan aýdymymyz bar. Şony men estrada görnüşine geçirip işledik. Şony nesip bolsa klip edip tomaşaçylarymyza ýetireris. Tüweleme bizem garaşýas. Sag boluň. Halypa ine studiýamyza gelip beren gyzykly gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sagbolsun aýdýas. Mundan beýläkde janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, owazyňyzam belentden belent ýaňlansyn. Sag boluň.
Gadyrly tomaşaçylar!
Ine şunuň bilen bu günki söhbetdeşligimizi geçirip gutarýarys. Söhbetdeşligimiziň indiki sanlarynda haýsy Türkmenistanyň meşhur adamlary bilen söhbetdeşlik geçirilmegi geçirmegimizi elbetde siz saýlaýaňyz. Bu barada bolsa öz pikirleriňiz bar bolsa paýlaşyp bilersiňiz şeýle-de ekranymyzda görýän belgiňize basyp kanalymyza goşulyp bilersiňiz. Indiki gezek görüşýänçäk bolsa hoş wagtyňyz.